וואס הייסט אמונת חכמים? דער רבי זאגט, ראש השנה קומט צו מיר קיין אומאן. מהרש שרייבט, ווען דער רבי זאל נישט הייסן קום מיר קיין אומאן, וואס דארף איך אומאן? איך קען מאכן אומאן ביי מיר אינדערהיים. איך האב דער רבי'ס ספרים, איך האב דער רבי'ס שכל, איך האב דעם רבינ'ס עצות, מחיה. המחיה. ס'איז דאך פונקט פארקערט ווי אנדערע פלעצער ביים רעבן. ס'איז דאך פארקערט. מיר רעדן פון זאכן די כיסבאדע דאס. א מענטש. דער רבי שטעלט אוועק א מענ. געווענליך. א מענטש באלאנגט ערגעץ. ווען איז די היי. ווען איז די היילייט. ווען איז די הויעכפונקט. ווען אלע זענען צוזאמען. כ'גיי אהיים ב. וואס האב איך פון די גאנצע חתונה ב. ס'איז גארנישט געבליבן. וואס איז געבליבן פון די גאנצע באגלייטן ב. וואס איז יעצט? אה, אונז זעמער מעכטיג, אונז זעמער גרויס. ווייסט, ער דארף חזר'ן ווען ער זיצט אליינס אינדערהיים, אונז האמיר די זאך. אפגעבלאקט די גאנצע שטאט. אונז האמיר געהאט ווייסע פערד. אבער אויב מ'דארף פארקערט. ווי די העכסטע פלאץ ווי א ברסלב'ע חסיד קען אנקומען. די שענסטע מאמענט, די שענסטע מינוטן אין זיין לעבן, ער איז אליינס. ער איז אליינס מיטן אייבערשטן. דאס איז דאך די רב'ס זאך. מענטש זעצט זיך אוועק אליינס מיטן אייבערשטן און ער קען שמועסן אפאר ווערטער. ער קען זאגן אפאר ווערטער צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך הייב אן פונדאסניי, הייליגער באשעפער, וואס איז געווען איז געווען, איך הייב אן פונדאסניי, איך הייב אן פונדאסניי, איך גיי זיין א ערליכע איד, דאס איז די העכסטע זאך, איך ווייס נישט אזוי ווי מען דארף, דארף איך יעצט צאמנעמען אין עולם, ווי רש ש פלעגט זאגן, מי שבא, ברוך הבא, ביסט געקומען, ברוך הבא, און אויב קומסט נישט, מי שלא בא, ברוך השם. חיה, וואס איז? מוהראש האט פארציילט אמאל נאך שמחת תורה, זיי האבן זיך צוזאם גענומען אפאר חסידים אין א בית מדרש, יעדער געוואלט ארויס ברענגען דאס גרויסקייט פון זייער רבי, זייער רבי? א נאדל פיט נישט אריין אין בית מדרש, wow, יעדער האט געזאגט wow, צווייטער זאגט א נאדל פיט נישט אריין אין בית מדרש, וויפיל קנעפלעך זענען צוריסן געווארן פון בעקיטשעס? ס'איז דא חסידים, הייסע חסידים פון געוויסע פלעצער וואס ווילן אז ס'זאל אויסקוקן מורא'דיג, איך וועל זיך אליינס אפפאפן, זיי גרייטן אן פעקלעך קנעפלעך, מען ווארפט אויס דער ערד, אזוי ווי קוק, טוט זיך דא, ס'טוט זיך דא, קנעפלעך, מורא'דיג, האבן אלע אויסגעשריגן, וואו, דאס איז שוין א גאר א גרויסע רבי, א צווייטער האט געזאגט, ביי אונז איז ווי א נאדל, ס'ווערט סכנת נפשות, סכנות נפשות איז געווען צען מאל מען געשריגן הצלה ביי די ווייבער. וואו דאס איז געווען א עכטע לג בעומר, אזא לג בעומר, ס'איז געווען צען הצלות, וואו. ברסלב'ע חסידים זיצן בענק, רופט ער זיך אן בענק איז געווען סכנות נפשות, ביי אונז איז געווען מחיה נפשות, מחיה נפשות, געווען א מנין, און מ'האט געטאנצן מיט די תורה, און יעדער איז געווען פרייליך. מחיה נפשות! איינער קומט דא ארויף אדער כ'האב געווען א חתונה די וואך איינער קומט ארויף זאגט ער מיר איך זעה שוין איך זעה שוין אז נאך אפאר יאר ארום וועסטו האבן ארום דיר אפאר טויזנט מענטשן וועסטו געדענקען איך נאך גערעדט מיט דיר פארדעם זאג איך דו פארשעמסט מיך איך האב שוין יעצט אפאר טויזנט מענטשן ניין וואס אפאר יאר ארום גיי איך ערשט האבן אפאר טויזנט מענטשן אפאר יאר ארום וועסטו האבן אפאר טויזנט מענטשן איך קוק אים אן, און איך זאג שקויעך אייבערשטער האסט מיך ארויסגענומען פון מצרים, האסט מיך ארויסגענומען פון גלות.